Hallelujah praise the Lord praise the Lord yɛda ɔsorosoro Nyankopɔn ase ahene mu hene agyenkwa papa a wɔyɛ yɛn agyenkwa Yesu Kristo a wɔma yɛ akonya ɛnɛ yi anwummere yi yɛsa bɛbɛhyia ha yi deɛ ɛka nyinaa ne sɛ yɛda no ase yɛyi na yɛyɛ tuntum ne yɛkamfo no sɛ ɛnɛ so so ɔnkyɛ ne din kunkun ne munyam da no yɛyɛ part one ɛma part one no esi kɔsii baabi a na yɛka wɔn a wɔatwa high high sentence a wɔda afiase a ebi atwa forty three years, ebi atwa thirty seven years, ebi atwa deɛ ɛtete saa a wɔda so gu afiase a yɛnnya wɔn mma fie a ebi ayɛ nkɔkora nyinaa a wɔgu hɔ. Na na yɛreka ho asɛm sɛ aban no wɔnyɛ ahummɔborɔ mfa ma saa nkurɔfoɔ no. Do wɔayɛ bɔne atia yɛn man Ghana, wɔayɛ bɔne atia anuanom nso so sɛbi obi funu kum a yɛn nso so yɛntumi mfu mu nnwa. Na mekae sɛ mmerɛ a amnesty baeɛ a na yɛda condemn cells a ɛbaa life in prison. Life in prison no yɛsa deɛ kɔ Tetekrakye. Tetekrakye prison hɔ no ɛhɔ na yɛsa maa yɛ second amnesty 2008 a yɛ S. John Agyekum Kufoɔ. Ɔgrantee amnesty mae sɛ obi a wafa trabuna biara mfiri tra mmra fie. Na deɛ esii wɔ asɛm yi mu sɛ na yɛne akɔkora bi na ɛte hɔ. Na akɔkora no yɛfrɛ no Chubi, Ghanaian mu yɛna different from Kɔndemire yɛfrɛ no Chubi. Eti amnesty no baa saa no ana eh, yɛasɔre panyin a ɔte Krachi prison yard hɔ na ɔno nso amnesty no aka no. Enti authority no hu sɛ Chubi ɔnnim ne kurom kwan. Ana wɔbɛtumi abɔ ne kurom din deɛ bɛ so ɔɔkɔ a ɔbɛyera? Nti deɛ authority no kaeɛ ne sɛ, saa na ɛbɛyɛ a mɛmma Chubi nkoa nkɔ, yɛmma prisoner bi mfa Chubi nkɔ ne kurom. Na yɛwɔ hɔ na prisoner maa no lɔɔre fare ne biribiara sɛ ɔmfa Chubi nkɔ ne kurom. Ɔkɔeɛ a prisoner no san baa, ansa na ɔbɛka kyerɛɛ no sɛ, Ɔkɔduruu Cubi kurom no, Cubi kurom hɔ no, na Cubi hunu ne fie. Ɔyɛ nsimaani. Ɔbusa n'akyi koraa no a, obiara ntumi nka hwee nkyerɛ no. Enti Adamfo no huu sɛ adeɛ reyɛ asa no, ana ɔno yɛɛ sɛ ɔgyaa no si station hɔ de no maa Bokumanfoɔ sa de a wɔsa kɔ. Yɛagyaa no, aban agyaa no sɛ ɔnkɔ nti no, wɔahu no fie no de no aba ne kurom a, abusabusa nti wɔbɛhu ne kurom. Ɛne tebea bi te sɛ w'asosɔde a meka sɛ watwa 37 years yi wɔ Ghana prison. Woahwɛ a ɔno opue kɔsi sɛ ne borɔn no so obiara nhu no gye sɛ nkɔkorafo a wɔn ne face tete no wɔn na behu bebree kura awu. Tubi obiara nhu no. Prison abrabɔ no no. Ɛnɛ yi yɛresa atoa so afiri baabi foforɔ aba forgiveness. a sɛ yɛn nua yɛ bɔne a yɛsi yɛhu ne mmɔbɔ de kyɛ no. One time bi na metie ɔsɔfo bi adansedie. Obi bɔɔ dam, wabɔ dam, na ne dam bɔ no mu no na ɛde no baa ɔsɔfo no nkyɛn. Ɛna awurade faa sɔfo no so ana ɔnyaa n'ayaresa. Ɛti ɔyɛ n'ayaresa na ɔse saa deɛ menkɔ baabi a sɛ sɔfo awurade afa no so mɛnya m'ayaresa deɛ a ɛna deɛ ɛbɛyɛ ne sɛ me ne sɔfo no bɛtena. Sɔfo ne aberanteɛ som yɛ ara ma aberanteɛ yi bɛtintim wɔ Kristosom mu ama ɔbɛnya wɔn nso n'adom akyɛdeɛ a ɔde reyɛ adwuma wɔ asɔrdan hɔ. Deɛ ɛsi yɛ nyinaa ne sɛ, ɔte ne ho firi saa asɔre no mu. Ɔkɔ so ɔno nko ankɔ o, wɔtwe dɔm a wɔwɔ sɔfo no nan ase bebree saa de wɔn kɔɛ. Enti ɛhyee sɔfo no paa sɛ saa ade wei deɛ, ɔbɛtumi de akyɛ ɛbɛyɛ ya obi a wabɔ dam na yɛgyina ba na wasa no yareɛ, na watena wo nkyɛn, watete no ara asɔfodie, na wabɛnya adom, na wasa atwe wo church members bi na wɔakɔte church. Wobɛtumi de akyɛ. Sɛ saa sɔfo wei ɔde asɛm no yɛ dɛn? Ɔde kyɛeɛ ma asomdwoeɛ baeɛ. Enti me nuanom a wɔhwɛ me ɛnnɛ yi, deɛ mepɛ sɛ wohunu sɛ, sɛ obi ayɛ bɔne a, hu no mmɔbɔ na fa kyɛ no. Enti woka Matthew chapter 5 verse 7 no a, wɔse blessed are the mercy, merciful. Wɔn a wɔyɛ dɛn? Wɔkura ahummɔborɔ akoma. Awurade dze nhyira ne wɔn. Enti wohu wo nua mmɔbɔ sɛ wo nua bɔne wobɛtumi de akyɛ no na asɛm mfa n'asɛm nkɔ. Mmerɛ bi saa na security man bi a ɔreguarde. Baabi bi a yɛbɔ mpaeɛ a agye din wɔ Ghana ha na mempɛ sɛ mɛbɔ din. Ɔgaade hɔ ara na wɔn se security man no gaade hɔ no oil ayera. Oil anointing oil ayera. Boy no wɔn kyee no. Obi se don't do I go do. Yɛgyee ne no ma no kɔdaa prison. Sɔfo a wate prayer prayer camp a amanfoɔ ba bɛbɔ mpaeɛ a wagye dini wɔ sika wobɛtumi atɔ kaa koraa kyɛ nipa sɛ obi koraa ba hɔ na sɛ ɔyɛ watchman na awurade mfa saa ma na oil a ɔyera a ebi nkɔ yɛ mfɛsɛ hu sɛ ɔna awie a ɛde nta ka wongye oil no na wonyaa na ma no nkɔ na wahwɛ ama yɛ agyeli saa nipa no akɔ akɔto prison yɛka forgiveness yesu baa yɛde ɔde baa yɛ nyinaa ne sɛ yɛmfa bɔne nkyɛ Yɛmfa bɔne nkyɛ na yɛmfa nkyɛ ma no yɛ dɛn? Ɛmmoro so. Ɛnnɛ yɛsan akɔ prison biom. Metenaa prison ma no bɛkaa me knickers mmienu. Ɛno koraa anuanom bi na ɛyɛɛ me adom de kyɛɛ me. Aberanteɛ a wobɛhwɛ video yi anaa maame a wohwɛ, yere wo ho sɛ wobɛka biribi akyerɛ obi na bɔne nyɛ ade papa. Me a menam kurom a mede sɛ meyɛ aberante metɔn cocaine ne nneɛma a medi akɔhwisɛm mema me mama bɛti so a medi akɔneaba no, ɛbɛwie ase a mekɔdaa prison no na aka me knickers mmienu ana one yellow shirt ana jalbab nkramofoɔ ataadeɛ baako, ɛno na ne m'ataadeɛ a na mede da afiase. Me ntaadeɛ nyinaa atete, ne nyinaa asa, menni ataadeɛ bi ahyɛ. Enti mede baako de wɔ fufuo ma anuanom na wɔn de gari ama me asɔpɔto me gari. Anaasɛ obi bɛyɛ nkwan na wɔn nso di a na wɔagya me kakra mede adi me gari. Me wie a na madware na mahyɛ jalbab ne one nika no aka no. Ɛduru baabi no. M'adamfo baako nyaa nsrahwɛ, na ntade a onyae na ɛmaa blouse wom. Enti ɛbaeɛ no, menni atade nti megyee saa ɔbaa atade no too ne nsa no firii hɔ, ɛna meyɛɛ sɛ singlet, ready to fight. Ɛkyɛ prison hɔ no, mmaa ntadeɛ koraa mehyɛ bi wɔ hɔ, ahokyerɛ nti. ahokyere nti. Ɛnnɛ yi, afe no rekɔ n'awieeɛ. Prison na ɛda hɔ no, woka Matthew chapter 25 a, Yesu bɛka about the ten virgins. But ɔbaa no, ɔbɛkaa sɛ me yare da hɔ, wobɛsraa me. Ɔka kyerɛ sɛ meda afiase, wobɛsraa me. Saa nsɛm a Yesu reka yi, na Yesu nim sɛ mmere bɛba a nkurɔfo da afiase a wɔbɛhia mmoa. Nta ne Agyenkwa Yesu reka saa asɛm no. Afe no kɔ n'awieeɛ no, onua a wotie me, doo wɔn a wɔda afiase no, da na meka asɛm bi kyerɛ obi sɛ, Wɔn a yɛyɛɛ bɔne wɔ ɔman Ghana de tua wɔn ka no a yɛkɔ pie afiase no though innocent wɔ hɔ, yɛka sɛ innocent wɔ bi a yɛatwa asɛm ato no so da hɔ but mmerɛ a yɛkɔ pie hɔ no saa nkurɔfoɔ yi ara nso so ana wɔyɛ dɛn ɛsiane sɛ wɔn anya the passion of forgiveness enti no wɔn ankasa yɛ dɛn ɛde bɔne yɛde ayɛ wɔn no wɔn de papa yɛ dɛn ɛtua ɛka ti saa nkurɔfoɔ yi na wɔn yɛ dɛn na wɔn tɔ aduane de brɛ Ɛma yɛde sɔpɔto aduan no ma yedi. Wɔn a yɛayɛ bɔne atua wɔn ka no, ɛte sɛ wɔde bɔne a yɛde ayɛ wɔn no, wɔde papa yɛ dɛn atua yɛn ka. Mɛnyere wo sɛ bi obi ayɛ bɔne, obi ayɛ biribi atia wo. Meka last time ne yɛkɔ central prisons akɔka nyamesɛm. Yɛgyina gate hɔ a yɛatɔn nneɛma a Yɛde rekɔ. Ana maa mibisae sɛ, Yɛrekɔ prison? Ɛna yɛse, Aane. Ɔse, Yɛwɔ adagye oo. Saa adebɔnyɛfoɔ weinom na yɛyɛ yɛnya adagye a yɛkɔ akɔsra wɔn. Ɛna meka kyerɛɛ papa no sɛ, Papa, mese ɛhɔ na mefiri oo, ɛhɔ na meda. Ɛhɔ na meda. Ɛna nnɛ Awurade ayi me. Enti Awurade ayi me a me werɛ mfi baabi a na meda. Ɛnnɛ yɛrekasa a aban no nhu aprisonafoɔ ma wɔn atwa wɔn sentence na ɔmpa dorɔ na amena asinsi na prison nɔmba no so ɛnte na ebinom nya kwan mmɛka wɔn abusuafoɔ no ho no. Mmerɛ a amena si no nya mmaeɛ no, seesei deɛ yɛdwene ho no sɛ afe kɔ n'awieɛ. Afei ɛkɔ na wiɛ no prisoner foɔ soso no wɔn bɛ didi ɛdeɛn na me ne wo mmienu ɛyɛ afa ho me nim sɛ before afei wɔ bɛkɔ na wiɛ yɛ no bosome baako ne fa aka yi ɛyɛ sɛ yɛtim yɛ biribi ne yɛnua biribi ne yɛne a prisoner foɔ kɔto nsa didi wɔn wo a wɔde bɛboa. Osopaboa. Ana ɛno nsi nkyɛn no soso no yɛsan ne anyanka bɛkɔto nsa adidi. Ɛno nso nkɔ akyiri no, ɛnka akyiri no, yɛsɛ sɛ deɛ Awurade ato m'akoma ho sɛ cocaine smokers a wɔgu base, ebi deda store anim, ebi deda amanfoɔ dan akyi. Ɛkyɛ sɛ wɔn deɛ no hope, efie koraa abusua regye tom ɛsan sɛ wɔn suban nti. Cocaine no ama wɔn abrabɔ ayɛ basaa. Saa nkorɔfoɔ yi soso no, Awurade ato m'akoma so sɛ yɛnyɛ take away na yɛmfa nkɔ na saa nkorɔfoɔ yi yɛne wɔn nkɔkyɛ na yɛne wɔn nyinaa nto nsa nidi. Yɛne wɔn to nsa didi wie so a, yɛnsan nka Awurade Nyankopɔn asɛm nkyerɛ saa nkorɔfoɔ no a cocaine de wɔn ato prison no. Na deɛ n'atadeɛ koraa yɛ fi no, ka saa da no, Kristo yɛ yɛn adom a, ka yɛnworɔ, yɛmma no nworɔ saa atadeɛ no, na yɛmma no atade foforɔ. Onua bɛn ana aka w'akoma a wopɛ sɛ wosɔpɔto saa ade wei na yɛtumi yɛ aka bɛyɛ bosome baako ne fa? Because by all means, Yesu bɛka sɛ, meda afiase, woamma ammɛsra me. Ebia wo deɛ woantumi ankɔ afiase ankɔsra obi, nanso ebia wotumi sɔpɔtoeɛ ma ntaadeɛ kakra bi anaa ɛmo bɔtɔ baako bi anaa biribi bi ma yɛde sɔpɔto de kɔ prison hɔ a, megye sɛ ka ɛbɛboa. Prison akwantuo. Na prisonani aduane a ɔdi no, nkwan no, yɛfrɛ no mampawa. Ɛduru baabi a yɛfrɛ no nkyɔkwagiri. Ɛna banku no, yɛfrɛ no zontoli. Nkwa a Prisonerni Di no. Mekae mmere bi a etwaam a na meda Condemnsaires. Sɛ da a asɔre bɛyɛ yɛn adom a ɔbɛkyɛ yɛn mo na manya one take away no, medi mo no wie a, ɛnam no deɛ menwe. Enti adeɛ kye na sɛ wɔde prison manpower no ba a, nkwa ano no, na mede agu nam no ho na masrɛ obi na ɔde asi gya so na wabom kakra bi kɔ condemn prisoner yɛn sogya. Na metumi de saa nam no noa nkwan bɛyɛ sɛ three four days afei wobɛwie kora na nam no mu taste na atu kɔ because yɛntaa nya saa nneɛma no saa ɛnjoy wɔ hɔ enti ɛnɛ nwummerɛ yi yesu kristo ama yɛ saa akwanya yi sɛ mmerɛ biara na awɔtwe biara no nneɛma kakra ɛfa prison ho hiahia ho no yɛmfa mmɛto dwa na nnipa bebree hu Nansa yi me ne one prison officer hyia a yɛredi nkɔmmɔ, ɔse youth agu hɔ nko about sixty percent, sixty five percent na ɛyɛ youth a wɔgu prison. Ɛnɛ youth a wɔaba, yɛka asɛm kyerɛ obi biara a wɔntie, wɔgye sɛ n'abrabɔ ɛno ara no no, my brother, my brother, my brother. Yɛ ɛnɛ a yɛkɔdaa mu a Awurade de atwa, yɛtwaa eighteen years a Awurade bɔ yɛn ho ban ne yɛbaeɛ no, nkurɔfoɔ bebree bɛtoo yɛ hɔ, Three months wɔn firi asase wei so kɔɔ yɛ amoa wɔn tuo wɔn yare wui ebi yɛ one year ɔyare wui yɛ ebi kura ni afira a wɔn da so da hɔ woyɛ aberante na wosusu ne etuufoɔ a tie afutuo na sakya wadwene na ha ka sɛ prison deɛ nnipa na gu hɔ a my brother gyae ɛhɔ yɛ wiase mu ha hell ɛhɔ yɛ bonsam gyam. Hwɛ sɛ ɛteɛ fie mu na yɛma light off koraa ɛteɛ dan mpoma deda mu koraa no yɛwie no sɛn heat no ɛte sɛn prison fine ni dan biara mu o heat a ɛwɔ hɔ no ɛnyɛ heat ketewa ɛna nnipa gu hɔ wohwɛ Kumase prison sɛ yɛ a yɛyɛ ne sɛ kan fa nnipa 700 but now about 2000 plus mɛka mmerɛ na meda romand ɛwɔ Kumase prison ha Sɛ adeɛ gyina prison officer a ɔde safoa bɛsi prison yard gate no ano sei a, romans romans dan mu hɔ a, obia a ɔmmue pono no nto hɔ because heat ɛgyina dɛ wɔma adeɛ akye no. Pampan a ɛba no nyɛ papa. Ɛti obie kra na wafiri hɔ. Ɛti na ɛbɛtwe pono no abie ansa na yɛn ankasa yɛapue. Abranteɛ, suban no a wonam mu no sɛ wonnim Kristo a, hwehwɛ Kristo akyiri akwan. Wate? Na wiase yi ɛnkyɛ na Yesu ɛba. Ewiase kɔ n'awieɛ, hwɛ no yie na di mmra so na woankɔ prison. Yɛreka no sei a, by all means yɛ nnipa, yɛbɛfom obi, yɛbɛtie obi nan so. Owura, sɛ biribi saa ba a, fa kyɛ yɛn. Ɛnyɛ yɛn tension, but deɛ ɛwɔ mu a ɛyɛ nokorɛ nko ara na yɛka, deɛ ɛyɛ nkontombo biara deɛn, Yɛmfa mma mu. Deɛ ɛyɛ nokorɛ, deɛ yɛhu na yɛka. Yɛmfa nkontompo asɛm biara mma mu. Ɛsiane sɛ, sɛ yɛbɛtwa ntorɔ wɔ ha a, yɛbɛbu ho atɛn. Ana Bible ama yɛahu sɛ atorofoɔ nyinaa nya ahennie no kyɛfa. Nti deɛ yɛka nyinaa yɛ nokorɛ. Ana mefa akwanya wei so so asaa apa Ghanaians nyinaa kyɛw. Obi a mafom no biara, ohu me mmɔbɔ mfa nkyɛ me from the day a mewɔ abɔntɛn mekɔ afiase. Obi a mafa ne sika, obi a mayɛ biribi bi atia no, obi a marɔbo no, everything. Menka nnipa no bebrebee. Mesrɛ mo ara, mayɛ bɔne atia me nuanom Ghanafoɔ ne amanɔnefoɔ. Monhu me mmɔbɔ na momfa nkyɛ me. Ɛsiane sɛ bɔne nyɛ ade pa. Mayɛ nneɛma bebrebe a ɛnsɛ mfata. Momfa nkyɛ me. Ɛna m'atiefoɔ so a Kristo yɛ adom faa KMTV so a moretie me wɔ wiase fanaa baabiara. Menim sɛ moyɛ nnipa. Bebree huu me no, ɛkaa mo akoma sɛ momma. Bebree boaa me. Bɛde fon ne mu nsɛmnsɛm no. Obi mekae onua baako sei, ɔsɛne sika ma me sɛ memfa ntɔ bible, mekɔ akuraase kɔka nyamesɛm a menkyekyɛ ma ɔmo. Bɛs saa mmerɛ no na yɛ mmerɛ a na me phone no na mesesa no de akɔ another phone, nti meyii chip no nima nyinaa kɔtɔ another phone so no ana me missing ne contact. Bible ɔmaa me tɔeɛ na ne nyinaa metwaa ne nyinaa picture pɛpɛpɛ anka mensɛ na mena hu deɛ ɔde sika no ma me sɛ menyɛ no, ɛfiri hɔ bɛsi nnɛ menyaa ne contact biem. But nnipa deɛ adwuma a yɛyɛ yi ɛɛhu, tɛm biara deɛ meka ne sɛ, sɛ wiase no kɔ wia wɔ sono Na sɔfo no kowia pane a yɛbɛka ɔpane no ho asɛm agyae wiase na okowia ɔsom no. Enti onua, sɛ bi a wokohyia me bio baabi a, mistake na ɛbae na mantumi ansɛne Bible no nyinaa mmerɛ wo. Mepɛ sɛ menya wo contact because manstore wo din. Menyaa WhatsApp, mefaa no saa. Sɛ mesɛ wonya video wei a reply me na mehu sɛ ampa deɛ woyɛ no asɔ ani de ama nkurasefoɔ nso a wɔkan de sua adeɛ. Ana obi biara so a saa YouTube ne Facebook yi, ebi a wɔsɛne biribi maa me na ebi a mmɔtohɔ nti, ebi a mantumi amfrɛ no anna no ase or something like that no, ɔmfa nkyɛ me. Na adwuma yi yɛ pressure ne nneɛma nti no, ɛtumi ma nnipa bi, nneɛma bi escape nnipa. Ɛnnɛ anwummere yi, prison abrabɔ. Deɛ awurade ɛde abɛdu nie. Prison ɛnyɛ baabi papa. Me mmɔ mpaeɛ sɛ me tanfo koraa nkɔ nkɔda hɔ. Ɛti sɛ wowɔ hɔ na wote bɔne bi mu a, na wodɔ Ghana na Ghana mmara womfa nyɛ adwuma. Na sɛ wodeɛ wose bɔne na wobɛyɛ a, sakyera w'adwene wate. Na mɛnkɔ nkɔwura prison. Bebree kɔwura wɔn antumi amma fie. Awurade Nyankopɔn hu yɛn mmɔbɔ, ɔnka yɛn ho na ɔmmoa yɛn na next week nso ɔmma yɛ prison topic foforɔ na yɛntumi mfa mmra na yɛmfa mma amanfoɔ.